Kada payah lah malagukan anak itu pakai lagu dangdut dak payah lah. Kadang maayun anak lagu dangdut bantaikan sidin dimana kemana dimana akhirnya anak sudah gadis hilang malam kada bulik kamanaka inor ni kata salah seorang dari haloi sudah dikahandaki

Orang ini handak bakorban, sapi seikung orang belapan, karna anak sidin banyak. Orang bahari itu bababanyakan anak. Ikan balanak masak wadi, banyak anak nambah rajaki. Kami sapaadingan lima belas orang. Anam belas dengan keguguran, Mama kami sikong jua. Bangga saya beading ading beading lima belas. Saya kira ulun ni banyak dah. Sakalinya ulun pergi kada nyambat aku ka mana. Mun ku sambat ada nang tahu. Ada di situ guru. Ku takuni.

Kalau di kampung ikan belanak kepala karas, banyak anak habis beras. Hantakan si Begawi kepala bangat, mun bahari kita mangini kakawitan, jadi handak bakawabat balapan sapi seiko. Handak saparanakan dalam sapi tadi, dikiranya kawa kaya mubil, muat batujuh kawa dikajal balapan. Datang ka rumah guru batakun. Bulih ka bakorban sapi seikong belapan? Ujar guru, kada bulih, sapi seikong batujuh haja. Amun ukuran tatinggal guru ai ja anakku seikong baik bajalan barataan. Kada payah bakandaraan kami di akhirat, bajalan bararamian haja. Maras anak tatinggal. Kata guru, marah ha, kada jadi. Dasar kaitu pang hukumnya. Rupanya didadangarakan sidin. Ada di satu kampung kiai tuha, kiai tuha ni kada dipakai urang lagi, inya nang apa haja sudah tuha tu kada dipakai gin lagi, bini gin sudah tuha kada dipakai kada, barang tuha, rupanya kiai ni sudah tuha kada pati dipakai kada jua, sidin di rumah bagana datang ka situ batakun, bulih kah guru kami ni bakurban sapi seikung urang balapan, jar guru bulih ai. Ai ke guru, guru-guru di sana kada mambulihakan, ah bulih ai ja sidin, ada haja kaulnya nang mambulihakan, sanang sidin, mangaitu guru ai ja aku jadi ai bakurban, ayu ha ja sidin, cuman aku handak batakun ja sidin, anakmu nang paling halus tu ganal kah, halus kah, anak kami nang paling halus tu guru ai halus, tapi urangnya balir haja sudah, tapi hanyar balir inya. Halus, parlu kau katahui ja Guru, sapi itu kan ganal tinggi, anakmu halus randeh, otomatis anakmu kada kawa bakayakat naik ke sapi ngintu, karna sapinya tinggi, ai ja Guru jangan tatinggal anakku, aku ada usul ja Guru, supaya anakmu jangan tatinggal, ikam nukar kambing sikung, hagin kajajakan anakmu bakayakat ke atas, begitu masuk pikirannya, bekorban ai. Sapi seikong, kambing seikong bulan panas. Boleh, siapa bilang kada boleh. Jangankan sapi seikong belapan, sapi seikong sepuluh urang gin boleh, asal tambah kambing tiga. Dua puluh gin boleh, tambah kambing tiga belas. Ini namanya kiai berpulitik namanya. Jadi kala kiai masuk pulitik kada masalah, asal kana haja pakihnya. Tapi kalo kada biilmu maakali wang dasar buduh maakali, ada kisah kawan ulun nang bakisah ni matian urang muda. Urang ni bakayuh perahu jungkung, tatamu unjun hanyut. Unjun hanyut tu kan pakai tantaran paring, buluh, dibawa ulih ikan tu kapung sidin angkat tantarannya tu, diangkat carita kawan ulun tu ikan tapah kada kurang lima kilo. Badatnya masuk ka parau jungkung. Bingung, diapai ikan tapah nih? Handak dimasaki ini kan unjun urang. Handak mambulikakan ka mana? Bulikakan kada tahu siapa ampun unjun. Julung ka Haji Adul wah Haji Ihak ampun nih. Ka mana manjulung? Kada dibulikakan unjun urang. Dibuang sayangannya. Tulak ka rumah guru.

Ini ikan kada kurang lima kilo. Yang kami tanyakan di sidin, bolehlah kami makan ikan ni? Ujar guru, kada boleh. Itu ikan orang. Tapi unjunnya hanyut guru ai. Sakalipun hanyut, jar guru, nang ngaran ambat urang, ambat urang ai. Haram hukumnya, sarik sidin. Pada dapat duit kah? Sari kena luar. Itu tuh masalahnya. Maka pelapau-pelapau tuh kada dapat duit kah? Jadi ujar nang membawa tadi, ulun tadi kuwe diancaman, jaka inya bulih, ulun tatak dua ikan nih. Nang sebelah buntut hagin ulun, nang sebelah kepala ulun hintalui hagin pian. Kaluku hagin masak asam pedas kah? Oh jus sidin amun dibagi dua kain mulo. Eh eh, aku memang ada jus sidin sudah mutalaah kitab bab bagi membagi. Cuman belum selesai bab tu. Nah, coba ikam handak isi di jawab habisakan dulu. Kalau ku ada kaulnya yang membolehkan begitu. Sekali masuk ada lawas keluar.

Karna kalo kada beilmu ngalih. Orang kalimantan pangkalambun bakisah. Orang kada beilmu tulak ka masjid. Kana sahiti bini jua. Ujar nang bini ikam ka masigit. Supan aku awan abah. Ikam bila kada ka masigit hawas haja ikam kada kumasak akan ujar nang bini. Rupanya. Kawani bini pada laki. Bagus jua tahu wani bini pada laki nih. Jadi mun kuliah ke Mesigi tetap ke Kebuyur. Orang nih bedua memiruai. Bedua miruai. Nang seikung Iham, nang seikung Ibat. Nah, jadi ja Ibat, ikam haja Ham ai tulak ka Mesigi. Aku handak tulak ka lain. Tulak ai Iham tadi duduk di hadapan masigi, nah sakalinya bagitu imbah adzan naik khatib mambawa buku catatan manggawil ka sabilah Iham tadi, napa ja kita sabalum sambiang di absin dahulu tekan nanya ai urang, urang Bungor ni ngalih jua ni urang baca khutbah kada kaya nang absin sakalinya ujar khatib Alhamdulillah.

Amun beramal kada beilmu payah. Ada kisah urang imbah kawin. Urang imbah kawin ni handak bemalam di rumah mintuhaan. Dikira nang minantu mintuha ni penyembelih hiang. Padahal asli kada. Dikira mintuha minantu ni asli penyembelih hiang. Rupanya kada jua. Cuman saling manyangka baik. Subuh partama bededahuluan bangun. Tadahulu minantu bangun. Minantu kan sebelum tulak ka rumah mintuha sudah mambuka buku panduan, panduan azan, tentang sembahyang, cuman kada ingat subuh tu barapa rakaat. Jadi bagitu bawudhu tadi azan ai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali ya sidin itu papanduannya asyhadu an la ilaha illallah dua kali sidin wajah namin tuh hak hibat minan doon sanggup menyingkat azan ancap ai baudu nang minan tuh takbir min tuh hak manggawil di belakang tanda ikut baimam Nang minantu marasa mintuha di belakang ada mambaca Fatihah belagu habis-habisan. Nang mintuha kada mau kalah, baamin belagu jua. Asik belagu-laguan sambahyang talimpuah. Orang sambahyang subuh dua rakaat bantai ngitu ja. Sudah imbah sambahyang mintuha manggawil. Ujar nang mintuha, Kanapa nak ikam makatiga sambahyang subuh? Bapaling nang minantu. Mimangnya ja bah di kampung ni ber pepasiran kemian subuh. Ada tahu di pasaran urang. Ujar nang abah urang pasaran dua jua, kanapa ikam tiga? Oh gampang ai bah ai jar, karna subuh ni kita ada talanjur tiga, berarti subuh isuk kita sarakaan haja lagi bisitu. Mana bisa sembahyang nang model kaya itu. Itu karna kada ba ilmu.

Tapi hubungan murid dengan guru kada bulih selesai. Sampai wapat ni ketua tadi, sampai meninggal guru kita masih tersambat. Apa ini kada ingat kah apa kaya apa kada tahu. Sangking meletakkan guru di hati itu. Seakan-akan abah kita masih hidup. Seakan-akan. Karena kita kada pernah melepaskan guru dalam hati. Kada bulih hubungan murid dengan guru selesai kada bulih. Sealim apapun kita, sehibat apapun kita, kada bulih murid melepas hubungan dengan gurunya. Makanya beliau wafat, gambar sidin dipasang. Ulun sebenarnya miti gambar ni kada handak balulucu lagi ulun, kaganangan ulun kaganangan di aja, cuman kanapa maka tapalicok pulang basurah tadi padahal ulun tadi handak serius aja man, sepian ni pang tatawaan jadi ngalih aku kada aku kada salahnya karna ayah tu serius haja sidin ha sampai wapat kita kada bulih melepas hubungan, ujar nabi akrimul ulama.

Kita memandang hati nyaman. Makanya sampai beliau wapat, gambarnya haja dipandang nyaman dah. Kalau gambar sidin ada di rumah kita, kita kada wani kada bebaju. Gambarnya nara ai.

Pak Haji Marianto mbantu. Jadi ada kawan ulun sugih. Ulun bawa ka situ. Ada lubak-lubak. Jaku ancaman lubak ni handak kututup lawan sabut. Jar kawan ku tu, bagus ai Ustaz ai. Wah jar ku malinsir ini. Berarti ulun ni kada baghasatul ambiya dulu. Bacakap tu lumbus. Kalau ayah bacakap manulakan barakah. Ulun bulik dari Pakalungan tahun sembilan puluh lima, biar kita jangan melepas hubungan guru dengan murid. Sampai ka mati kita kada boleh melepas, sampai ka akhirat kita kada boleh boleh melepas hubungan guru tetap beikat. Jadi ulun dipanggil sidin. Ujar sidin ikam gini maajar di pesantren Parit Gumbong. Ulun menjawab dengan ayah. Ulun kada bisa mambaca kitab ganal. Ingat masih jawaban ulun, batarus tarang badahulu daripada disuruh din baca Ihya kina, kababang lih bapadah badahulu. Ujar sidin, kitab kada ganal. Ayu ha, injam sapida kita ka punduk. Saya ikut cakap sidin. Karna saya sabulum bulik ka Kuala Tungkal Habib Lutfi sudah bilang. Bilang sama saya. malihat gambar ayah itu dipigang sidin, dipandang sidin, ujar Habib Lutfi, Haza min auliyaillah. Saya yakin, cakap Habib Lutfi, bahwa ayah ni bahagian daripada kekasih Allah. Ulun turuti, tulak ka punduk, yakin ulun. Karna ulama warasatul anbiya kalau bacakap mesti manurarkan barakah. Tulak, santri waktu itu baru jumlahnya tiga puluh ampat urang. Sebenarnya pernah ramai, cuman gurunya ampih, ampihan jua muridnya. Tinggal tiga puluh ampat urang. Kelas dua sanawiyah paling tinggi rumbungan Ustadz Anwar Ardebili. Kelas satu sanawiyah rumbungan Ustadz Husnaini. Kalas istidat tu pang itu Ustaz Ismail dengan Ustaz Saleh ading Ustaz Ainani tu kelasannya Ustaz Yasa ya sekelas tiga puluh ampat urang tapi tadulu ulun badinya di punduk tu sekalinya tiga puluh ampat urang ulun disuruh ayah maajar di kelas satu sanawiyah nahu matan jurumiyah nang beterjemah ulun bacakan kada ulun terangkan Tanganga, Santri, Umur satu Husnaini, Ahmad Perkati, Tanganga, Amin Sungai Geber, Tanganga, Nya kada wani batanya, mungkin nya bingung kanapa guru kada manerangakan. Macam mana aku nak nerangakan, aku haja kada paham. Tapi cakap ayah ni mambujuran ni. Hari Selasa gerhana matahari. Hari Rabu ada kunjungan.

Kuitihi kada babaris, mancaracat mambaca. Ma, jaku nang ini dilajari. Ngini sama dengan ikan cimpakul malajari buhaya bakunyung. Jelas ai laju buhaya bakunyung. Bingung saya, bingung yang ngetes. Pikir yang ngetes ini baru muridnya hibat begini. Bagaimana guru nang di sampingnya? Nah, itulah mandangan jadi guru nih. Walau tabungol pada murid, tetap hibat guru. Nah. Tapi alhamdulillah cakap ayah manularkan barakah. Sampai kelas tiga aliyah saya bisa mengajarkan kepada santri. Walau kada alim tapi bisa baca kitab. Itu namanya ulama warasatul anbiya. Bacakap apabila kita turuti andak sidin di hati manulangkan barakah. Jadi ulun di telepon sidin pulang. Papagian, ujar ayah ikam gantikan aku ceramah di parit Arman awan Ustadz Hakim, pangasuh nang sakarang. Tulakan ai kami badua diambili urang pakai Honda. Jar anam am bininya deh, kerajinan bangat kaya urang handak ka kabun. Sampai ka situ jam tujuh kurang lima belas. Rupanya inya ngeluarkan dekat benih. Langsung nyalamat makanan, jam tujuh setengah urakakannya tikar pandan. Andai kici bental suruh nya guringan kami. Belebehan ai sakali aku bangun bebelang belakang ko. Belang tikar pandan berikit di belakang. Jam sembilan ku janguk di lelungkang urang hanyar mandian, bibinian mandi batapih kedede pulang tu. Ma jaku ngini nang diceramahi. Ulun kada bisa ceramah karena ayah menyuruh. Berangkat ulun. Satiap kali urang minta caramah saya talipun ayah, dipinta di pangkaduri kaya apa ya barangkat ujar sidin, ulun kada bisa caramah tapi karna ayah manyuruh ulun caramah ulun turuti alhamdulillah sampai ka Tanggilahan, sampai ka Guntung, sampai ka Jambi, malam samalam di Tebu, di Bulian. Bahkan sampai menyeberang pulau ke Kalimantan. Itu karena cakap sidin dituruti nular barakah. Makanya hubungan murid awan guru kada boleh putus. Karena kita maandak guru ke mana-mana, maka kita di mana-mana bersama guru. Nyaman hidup.

Guru Bagit manunggu kuluar makanan tu daripada ko kalulunan atau ko habis akan ko tinggal akan karna saya waktu ayah kalau sidin manalipun apa gawian ko kutinggal akan kada ko taruskan saya langsung ketemu ayah begitu utusan datang tuan guru manunggu langsung ko tinggal akan bebasuh tangan nang di muntung kuluar pakai tisu nginum langsung bajalan aku masuk ka dalam. Tawaduknya tuan guru bakit itu luar biasa, kan banyak rumbungan, ulun sudah parak wan sidin, tinggal handak badungkul basalaman ngapa sidin maka mitih, takajut sidin, badiri sidin, kada bulih saya duduk basalaman dengan sidin, sidin nang badiri, tawaduknya luar biasa, karena saya kada melepas guru kesana. Di hati saya ada guru. Sudah itu azan asar, ujar sidin. Guru istirahat kamar hadapan, sidin belakang. Magrib jam tujuh, beliau keluar ke pengajian, sepuluh ribu ada yang hadir. Dari jam ampat imbah asar sudah penuh majelis sidin tuh. Keluarnya, sidin kada mau keluar, belum saya keluar kamar. Baru disertakan saya keluar awan sidin.

Imbah tu kamat hanyar sambahyangan. Sidin jadi imam, ulun di balakang. Imbah sambahyang bawa lagi masuk ka ruang pribadi, makan kulak pulang. Maka parut nyaman bangat makan kulak lama, kulak ubi, ubi nang habang-habang tu. Kamudian imbah tu hanyar pangajian. Imbah pangajian bawa lagi masuk ruang pribadi, makan nasi guring pulang. Pada saya kurang suka nasi guring. Tapi karena dengan guru suka tarus, parut lapar ini. Hampir habis aku makan. Jam sapuluh barangkat manuju ka rumah sidin dikawal lagi. Sidin mahadapi tamu yang banyak, ulun langsung masuk kamar kada dibulihkan harus mandampingi sidin pulang. Dari jam sapuluh lima belas sampai jam dua belas lima belas.

Kucarilah kakak ulah kuih papagian datang abangku mambawa kuih sakardus suparmi pakai sapida, saya kira kuihnya bakelas, sakalinya kuih cakuduk, kuih cakuduk tu kan pisang buruk, pisang nang kada kawa disanga, kada kawa dijarang, linak dah, ditumbuk pakai tapung disanga jadi cangkuduk, tapikir saya. Orang segagah saya nang dijualkan kodok apa kata dunia dunia ja bingong kalo inya kuih gambung kan kuih bekelas kuih gambung tu kan kuih paling jago diapai ja kuih gambung tu tetap gambung jajak ha kuih gambung tu rimik jadi liping tetap gambung dicalap ke banyu lanah tetap gambung sekali gambung tetap gambung tapi karna sidin manyuruh bajualan ulun. Bajual bubur kacang campur pisang, duitnya dikumpulkan, saya ke rumah sidin suatu saat pakai kupiah hirang, di telepon sidin, jangan kupiah hirang, tapi kupiah putih, semenjak itu ko kada makai kupiah hirang lagi, itungan tahun dua ribu lima bisa kami berangkat haji suami isteri, bekabun kada beisi tapi bisa berangkat haji hasil menjual bubur.

amal pas-pasan ha manyambati urang banyak bangat tabanyak nyambat urang pada batasbih kadang nang dicaritakan kaburukan urang tu kada mesti jua madahakan urang panyarikan padahal urang tu cucuk ai panyarikan. Tangannya takapit, ada urang Banjar, carita urang Banjar jua ai, urang Banjar numpang mubil urang kita Jawa. Rupanya di jalan mubil tu liar, jar urang Banjar, ai ai kang jar kanapa mubil pian ni maka liar, ujar kakang bannya mungkin arap copot, ni bannya nang kacul loko jar sidin, ai kang jar bamanakan ulu, turunan batiharapai kakang tadi bah mubil, Jadi urang banjar kaya apa kang, copot kah bannya, boten jar han jar kawannya, bebutan rame bebutan urang, terapit tangan sidin, sarik sidin, sekali sudah beranaian di atas, sidin kada kaluar belum kesakitan, sudah kah kang jar urang.

Makanya kadang-kadang cerita tu kada cucuk dengan kenyataan, tapi kita ni kadang suka manyambung cerita nang kada baik. Orang kalo sudah tabisa nyambati urang, jangankan urang, penceramah gin sambatinya. Hiih, kaliwat lakas penceramah ni datang, piat piat piat haja. Balum mulai acara ada datang, paling handak numpang sarapan tu ah haja. Kan salah jua. Lambat datang, yat yat yat, mantang mantang laris, datang talambet tarus. Nih, susah lah ada yang nyambat aku di belakang tu tadi. Kami talambat kami makanan. Makan ikan sop hayang anu pulang tu, sop ikan dengan hundang citcai. Wih, nyamannya minta ampun. Wajar ai kami talambat. Jadi kita ni kalau sudah tabiasa nyambati urang. Nyanyak manyambati kaburukan urang, padahal kadang awak kada lebih baik daripada urang. Nang disambati panau urang, awak bakurak. Kan parah lagi. Jangan kita marasa lebih hibat dari urang. Urang nang suka nyambati kaburukan urang, inya tu marasa inya lebih suci daripada itu urang. Amunnya marasa lebih jeli, kayapang nyambati urang. Kita kalau handak masuk surga dihisap berat.

Apakah angkau masih mau turun ka muka bumi setelah Aku kajadian? Hal tanzilu ilal ardi min ba'di? Adakah angkau masih lagi turun ka bumi setelah Aku kajadian?

minal ardi. Aku turun ka muka bumi nang partama mangambil berkah hidup dari muka bumi. Sehingga akhir zaman, hidup kita sudah kurang barakah. Belum tuha panyakit tumpang tindih. Ni ada pulang di berita, kakanakan kena panyakit gagal ginjal. Han, kakanak itu kan panyakit urang tuha ngintu. Tapi dipakai kakanak kawan saya, anak keponakannya umur dua belas tahun, tinsinya dua ratus lima puluh. Ada lagi nang satu kawan saya jua dibawa ke masakit kurus kakanak nang kalas anam SD, kadar gula ampat ratus labih. Maka dilarang minum is kada mau. Ya Allah, berapa kali berawat di rumah sakit pingsannya berapa kali. Itu kan penyakit urang tuha, tapi dipakai hagan kakanakan sudah. Makanya hidup urang berangkat. Kadang belum tuha penyakit tumpang tindih. Doktor bingung nang mana nang diubati nang urang nih. Ubati reumatik kena asam urat. Bati asam urat naik tinsi. Bati tinsi kena jantung. Bati jantung naik kolestrol. Ubati beimbai duitnya kada cukup. Sawit murah, beres mahal. Kada diubati mati kada ketahuan. Jadi sekarang ini penyakit banyak datang.

Saya turun lagi ke muka bumi nang katiga mengikis besesayangan sama sanak pemilik. Makanya kita kadang sama sanak pemilik kurang akrab. Kada-kadang ading beading ada nang kada betaguran. Nang sadih lagi minantu mintuha kada betaguran. Cucuk iya mintuha iya minantu sama karasnya sama. Hah, dulu orang akur.

Satangah harian basangu nasi basangu nasi di rantang, lauk ikan bilis basambal, barampuk makanan bagantung di pohon api-api tu, kaya apa hayam putung kalangukan di sampan tu. Bukannya bakumpul, saminggu sabalum hari hanya takumpul nang maulah apa namanya tu dik tartal tu, parlak nang kiluan tu, ai tu sapupuan tu. nang manggunting karatas layangan tu ulah nang babunga-bunga barumbai-rumbai ha itu pamilinya pakai banang tupa tu nang mancari waluh kami ka sungai yundan mancari ka sungai karang mancari badayung tatamu kapala buhaya barapa kali rupanya situ banyak buhayanya banyu tawar pang disitu. nang bacari kayu api pamili, nang masang serubung pamili, kaina bila acara ha nya tu mamarut niur malam tu samalaman kada bulih guring badua badua suting tarudan tu rami tu sampai ka subuh ha yang basusurung idangan tu basambung nang tukang basuh piring basuh basambung jungkung naikakan ka atas kaina bila sudah habis acara kada bulih bulikan isuk hanyar bulikan malam ni nya malihayam pulang. Itu malam itu kumpul tu bepantun kami, beteka-teki kami, makanya ulun banyak hafal pantun, teka-teki banyak, sudah habis mudal belacak pang lagi sampai pagi, isuk kena hanyar bulikan, kena isuk bulikan besalaman tu betetangisan, kenapa karnasanak famili akrab, sekarang kita kadang-kadang dangsanak bakakawinan. Datangnya hari mamakan, galang sampai ke siku, sandal tumit tinggi, cangkihnya begirap, baju besulas-sulam, ngintu di dahapan basuh piring ngintu, imbah makan bulik sidin mahunyur, nah urang bahari nah batajak mambasuh piring dang sanak aruh, batangisan bulik, mun wahini apa deh, aku bulik ka lah ih jar, ada ja nang batatangisan kada, kanapa karna sifat basayang-sayangan sudah bakurang. Kita wahini kadang babagi harta warisan bakalahian sapaatingan. Urang bahari mana parnah bakalahi bagi harta warisan? Apa sabab? Nang dibagi dede. Biar kucing rasa perinduan. Ambil ha ai kai, ambil ha ah aja ka ai kucing mama tuh. Ada aja, aku ada kucing di rumah jua. Ada aja ku harang sabuah, kada kawa dibagi. Diikat dawai dah.

Kamudian turun lagi nang kalima, liarfa'as sabra anil fukara. Diangkat Allah sifat sabar di hati urang pakir. Kadang laki sabar, bini kada sabar. Bini sabar, laki sabar, anak pulang kada sabar. Handak batukar HP, handruid, baduit kadada. Jadi kita akhir zaman kena hilang sabar kapakiran. Kamudian. Yang katujuh, liarfa'al haya minan nisa, nanti diambil Allah sifat malu di hati wanita, wanita pakaian kada nutup awrat kada supan lagi, kalo di tembilahan nyaman, bibinian masih bagus pakaian, tarai di kuta, saya transit dari Jambi ke Jakarta ke Palangkaraya.

Sampai ke tuhut balum tatamu hujung silawar lagi, ka atas ni tuhut balum tatamu, sakalinya paling dua jari wan burit hanyar tatamu lipihan, itu dipakainya. Lalakian mana ada makai silawar ngintu di tangah orang, tasupan lalakian. Pindah aku tempat ka kursi subalah, sakalinya ada pulang bibini sila panggung, parah lagi daripada nang tadi. Kamana haja aku pindah, satangah harian pang, jadi banyak nang dilihat.

Diambil lagi, liarfa'al adla anil umarah, sifat adil kena diambil oleh Allah. Tapi bukan umarah haja, kita pun akhir zaman kada adil lagi. Dengan anak kada adil, dengan kehidupan kada adil, amun di luar kita ramah, di rumah marah-marah. Mun managur bini urang lembut, managur bini surang handak sarik tarus. Ada urangnya datang ko tahu. Heeh, nagur bini urang handak kamana mbak, handak ke kadai, hati-hati mbak, jalan licin, kalu ko tapalisit pian, enggih, tarima kasih. Sukalnya tut tadangsar, langsung malacong, putus tali kapal, lakas maangkat, sakit ka mbak? Mun sakit di urut bini urang kakana bini awaknya kaluar kena kamana tu jar kena ka kadai pang jar nang bini jangan lawas jar napa ku cari ujar sidin jua baduit kada pati ada maka suruh ku buli ujar sidin tu hati hati jar dah licin tahu ai aku ujar sidin jua itu jauh bangat sokan nyetup tahantak hen sudah ku padahakan sakit loko ujar sidin pulang aduhai handak lawan bini surang kasar. Kawan pintu urang lambut. Tapi nang bini sama jua. Mun datang laki urang takalinting mulahkan banyu. Jangan direpot repot mbak, gaya ripet ko uji. Sakali laki awak setangah jam duduk balum mulahkan ni banyu. Raja nang laki ulahkan banyu ni ulah puang disidin. Makanya kita ni yang adil lah. Kaluar ramah, karumah ramah. Kenapa kita diluar ramah dirumah marah marah.